Selamat malam, bulai ngaku ini maning.

Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi belampit nyepit mimit enda masai ke nadai. Nyadi baka ke malam tu uchu. Ini mai ke kita jerita antu menti parai beranak nyadi antu uko belia. Jerita tu nyadi ba tubuh aki embuh ayu admin page Iban ba temawai lama sida urung iya taun semilan belas empat puluh an munya. Kitai ngena nama mutik nyadika nama karung aki embuh ayuh tauka aya apai. Rambau maya nya musim ngetau. Mutik seduai apai enggau indai iya benung neko ke berang lemai nya besual ke salai kijang enggau tunu ikan gulai buah empaung. Tak laju endae perau sida menyanak ai lemai nya. Mutik tiga kali tudah tuai nyengkau asai. Raya pemanah sual kitai lemai tu indai. Dini deh mansai tadi indai. Pia ku Muti iya nanya indai iya. Meda deh, ba anak sungai mit ari ile penyangkai tanah kitai pipi Mengkulu pun rian kitai dulu din. Pia ku tudah indai Muti iya nyaut anak bujang iya seraya jari iya ke tukir-tukir ngutun kereban pemakai sida menyanak iya. Serurik deh jala kena tua kemari angat. Nyangka hari tak manah pegila. Ka mai dek nyala ba ai ujung bilik kitai tau pia ku Apai Mutik seraya iya ke angkat ari pelabuh ngelawa keruai. Mutik pen angkat mega lalu ngelawa jala seduai mapai iya. Bedau datai je ari tudah Mutik tu deka nyengkau jala dinga deh degum-degum munyi tawek ari stek ulung. Rumah panyai sida Mutik bisi tiga puluh lapan pintu. Tekenyit meh tudah Tuai Mutiak. Inai Mutiak mega tekenyit nyau tebelengka pinggai seputi binching iya ba entara ujung bilik sida. Mutiak seduai inai iya sama perening pengadiri laban seduai iya nemu munyi tawek nya palu betesau minta saya. Ada berumban meh Mutiak seduai inai iya belanda nuju ruai peda apai Mutiak udah dulu belanda ngelawa kunjung setek muat ke ulu bilik sida Mutiak lumur tiga hari leh. Nama age deh beguai meh tudah mutik seduai indai iya nitih ke apai mutik ti udah dulu bejalai. Enda tentu ulih galak iga ga singkang kaki laban ruai ukai nya bangat terang laban api lampu nangi ga mimit engai ke kaki nya nanyal geregal ruai. Tambah mega. Malam nya bulan keleman. Amat tak petang tegayam enti semak lampu padam. Sida serumah beguai bela ngelawa punjung setak muat ke ulu. Datai ba endua orang begau berupai nae ga kesuah seput Indai Mutik di dinga Tuda Mutik laban tudah tuai ke besai sereta panak. Enti Indai Mutik duduk ba jelatung pemandai. Amat tak baka kulat taun dugau-dugau ba tegalan iya bala uchu. Dinga sabak sida menti sebilik. Enda nemu tunga agi. Apu. Keadaan udah nadai ini menti. Pia kenu sagam ati tudah mutik. Enda lama udah nya pansut laki menti enggau sabak-sabak. Ke ruai lalu duduk ba mua pintu entara ruai enggau tanjau. Mutik pen ada ngelauk bakih iya ti benama Ijau lalu nanya. Nama utai ke megau kita sebilik akan? Pia ku mutik nanya kaban iya. Udah nadai bini ku menti. Enda mujur beranak tadi. Anak aku pun nadai mega agi mengkang dalam kandung. Pia, ku saut Tudah Hijau enggau sabar-sabar. Tu duduk manah meh Tudah Tuai Mutik ninga kaban nya munyi nya. Mutik maya nya umur iya kurang lebih lima belas taun pia meh. Nyadi Ijau, Mutik enggau Menti tu serambau sama taun ada. Kitai ga sama nemu orang munya sigi tumu belaki bebini. Tang nyan meh tudah Tuai Menti nengalik ari niti rembai yang bejaga ngelawa inek andan ti ngembuan kunchi pintu sembayan. Parai meh tudah Tuai Menti taban ke ari nukang ke pintu rembai yang nuju gelega randau titi rawan. Bangkai Niang Benti pen lalu di katung sida serumah keruai lalu digalik ba tikai kerupuk. Enda berasai, tau bekeberai ai mata mutik meda bangkai bakih iya ti suah Enggau iya begagai mandik lemai. Asai ke ba kenyap meda bangkai bakih iya unjur ga gejuh deka enggau enda ga nemu nyaut. Laban ti serambau. Baka diri menyadi sida tiga iya, Kulu, Kilik, Bambat gen kia. Badu menua endo baka serampu ambun pagi leleng midang teberingkas tawas. Badu kitai begagai wai ambo dik ga udah dulu. Leju ninggalka kami pulai ke Batang Manai. Pia ko leka Sabak mutik dalam ati. Sida serumah pen lalu baum. Sida ke laki beraban nurun ke tanah begiga ke kayu kena ngaga lungun malam nya mega. Kebuah pia, laban pemarai menti enda tentu ngenyamaika ati sida serumah. Sida ke indu pia mega beraban nirika pelaman ba tengah laman endua berintu ke utai. Laban munya kayu pemilih aja nadai ke nadai. Enda lama, datai sida kelaki mai kayu kena ngaga lungun. Enda lama sida nebang laban bebai ke beliung siti siku datai ba pelaman sida ke laki pen berengkah ngaga lungun. Mutik agi nunga ijau, merindang ati tudah tuai. Luba ga mutik engkining bangkai bakih iya menti bini ijau. Nyau kelama tudah tuai mutik engkining bangkai niang bakih iya menti. Dia deh iya ada tekenyit meda pendiau bangkai menti. Mutik meda buak niang menti nyau gerusu. Sapa ga ngerusuka buak niang? Pia ku Mutik mutap kediri dalam ati. Mutik enda munyi. Orang bukai ukai nadai tang jauh ari bangkai Nia Menti. Semina Mutik enggau Ijau aja ke semak bangkai Nia Menti nyedia. Nyau kelama, merening baru ga tudah Mutik ngagai bangkai Menti. Ada melut leka mata Mutik meda buak Niang Menti. Nyau majak gerusu majak panyai. Meda baka nya. Ada angkat metudah tuai mutik deka meda enggau semak agi. Indah enda baka kitai ke nilik bakih kitai ke benung tinu. Dia deh mutik ada teduduk manah tudah tuai. Kebuah pia, laban mutik tu meda kukut menti nyau panjai. Apu Salah tu pia ko mutik bejaku dalam ati. Iya pun nadai beleman lalu belanda ngelawa apai iya ti benung kiruh enggau orang begaga ke lungun ba tengah laman nyedin. Datai iya ba tengah laman, mutik lalu larit jari apai iya sereta nusi ke apai iya madah ke bangkai menti udah nyelai. Ninga munyi nya, apai mutik pun lalu belanda ke ruai ngelawa bangkai menti. Mutik agi deh degi ba tengah laman. Enda lama udah nya. Apai Mutik pen datai baru ba tengah laman lalu ngepai bala ke lelaki ke bukai ti bisi ba tengah laman nya dia. Ukai nama, Apai Mutik ngaida durah ngaika sida ke indu ninga lalu ngaika sida nyedia begau. Kitai enda tau enda ngaga lungun tu enggau jampat. Asuh iya pulai malam tu mega. Menti udah bebalik nyelai pia, ku Apai Mutik nangkan bala ke bukai. Dia ada dua iku orang laki ke bisi ba tengah laman pe lalu nurun ke ai ngepan perau madah ke aki Manang ti bemalam ba langkau umai iya din. Apai Mutik pen belanda madah ke tuai rumah. Sida ke indu ti bepanuk ke utai bedau nemu iya, bedau nemu nama ti kemegau sida ke laki. Tang mena mukai-mukai. Siku indu ti mansa bangkai niang menti ba ruai laban ti deka nganjung sampau ke tengah laman ngelawa sida ke indu ba pelaman. Nama agi deh. Ada manjung meh iya meda bangkai menti nya ukai menti agi. Buak iya gerusu panjai. Kukut iya panjai nyau begeluk. Begau meh sida ninga panjung indu nya ba ruai, apai mutik semina ngilik kepala aja. Ko jaku deka belalai nganti aki manang datai. Nadai ko enggau bala sida kino udah nemu. Berumban mina mutik ngelengka ke senduk kena ia ngirau asik ba pelaman lalu belanda deka meda pendiau niang menti. Datai ba bangkai niang benti nyau asai ke enggai nyadi disintak seput tudah tuai. Gamal menti nyau ukai gamal lia agi. Taja pia. Indai Muti ati kala diajar apai indai aki ini iya berumban ngiga bini tuai rumah. Seninjik bendar ga maya nya musim ngetau. Leka lingkau pen nyamai endo bulih. Datai ba bilik bini tuai rumah. Indai Muti lalu minta leka lingkau tujuh leka lalu digirau iya ba kali datai ke bau ruong. Tembu semua iya lalu belanda ngelawa bangkai niang menti. Datai ba bangkai niang menti, Indai Mutik lalu mangai ke leka lingkau ba atas dada niang menti lalu besampi. Seagi leka lingkau tu enda matuk, nuan umang enda bebalik ngachau ngeregau kami. Nyau ga getak jari tudah tuai Indai Mutik, ka pe enda orang bukai nadai ga nemu siku, jara. Iya enda tentu merening mua niang menti. Penakut na ibuh sebut meda pendiau niang menti laban buak iya nyau gerusu. Lidah iya mega nyau bisi pansut mimit. Kukut iya mega nyau majak panjai. Meda baka nya, Indai Mutik lalu ngangauka Indai Menti ngasuh iya mai ubung mansau enggau bulu landai. Orang munya nadai ke nadai keresa baka nya laban ti semampai begiga sebelah tanah, begiga pemakai. Enda lama udah nya indai menti pun datai ari dalam bilik mai bulu landak empat iti. Indai mutik nadai mayuh jaku lalu ngelalin jari enggau kaki niang menti. Udah nya iya lalu ngebatka bulu landak ba jari sereta kaki niang menti. Pengawa inai mutik tembu, aki maning pen datai. Maseh mesirat tudah tuai laban ke bekeramik apas berumban baban ari ulu nyin tadi. Datai ba ruai, aki maning pen uduk kediri, lupung iya lalu digalik ke iya mua ari kanan. Aki maning lalu megai kaki nia menti, peda ada berumban aki maning matak jari iya baru lalu bediri. Jampat kita ngaga lungun. Udah tembu legi lalu baik ke ruai kitu, pia ku aki Manang madah ngagai sida ke laki ti bisi ba ruai. Aki Manang lalu jaku baru. Indai niang, uji deh ngambi lunga kena deh ngaga puak kumbu. Sayat deh buak niang pia mega kukut iya papal ngena lunga. Buak enggau kukut iya nang meri iya labuh ngagai baru rumah. Pia ku Akei Maneng. Ninga baka nya ada berumban indai menti ngiga lunga iya ba dalam bilik ke dikena iya ngebat puak kumu. Laban kenyau segaut, benung tudah tuai nyengkau lunga ba dalam baka. Enda mukai-mukai ga lunga nya tadi nyau tebelengka labuh ke baru rumah. Nyau segaut baru ga iya belanda ngelawa baru rumah ngiga lunga. Benung tudah tuai bejalai ba baru rumah mansa baruh bangkai niang anak iya menti. Dia dia bisi ninga munyi indu manuk ngeko sekali aja. Asai ke ba tisi iya dia. Tengau ngena lampu gas nadai gia meda indu manuk. Kitai ga sama bela nemu. Api gas orang kelia nampuk meh nya terang ucok. Indai menti enda kiruh ke munyi nya. Majak tukir-tukir tudah tuai miau ke lampu gas kiba kanan. Nasit ke lungga nya temu iya. Tang benung tudah tuai deka nyengkau lungga nya, dia deh iya bisi ninga munyi indu manuk ngeku baru ada ngenung iya. Apu, salah tu. Pia ko Saga manah ati tudah tuai. Iya nguing deka mulai kediri ngelauk tangga ari baruh rumah. Dinga iya munyi indu manuk ngekuk tiga kali ta pisit munyi iya. Asai keba belakang iya dia. Nyau nyeregu bulu pegu bulu jari bulu kaki iya. Pala iya diasaika mesai sintung dara. Ninga utai munyi nya ada belanda meh tudah tuai nadai ngira lampu gas iya padam belanda buta aja meh tudah tuai nuju. Kilap api bala sida ke indu ti benung kisuk ba dalam pelaman tengah laman. Benung tudah tuai datai ba kaki tangga sepi iya belakang nyata asai ke dikeramak utai. Enda berasai tudah tuai manyuh. Nyau begaul ga bala sida ke indu ba pelaman tengah laman ninga indai menti tu manyuh. Nama medih dek? ku sida nanya, tang indai menti enda nyaut berumban niki tangga. Lebuh iya ke datai ba bangkai nia anak iya menti, asai ke ka padang seput iya meda pendiau bangkai anak iya menti. Nya ukai menti agi utai ke galik gegaring nya. Taja pun iya asai ke ka luput tang jari iya gawa nyayat buk nia anak iya menti. Alit ati tudah tuai meda buk nia anak iya menti ta asai ke nyayat ujung penyapu lidi. Nama meh pemarai di bangat ngeraya nya baka tu anek. Pia ko sebana tudah tuai indai iya seraya ai mata iya naya bepanjur baka leka ujan nelian ninggang gelega ruai. Lebuh pengawa iya tembu ke nyayat buk enggau kukut niang anak iya menti, sida ke laki pen datai mai lungun. Ake manang pen lalu ngangau sida ke indu Ngatung bangkai niang menti nepuk ke dalam lungun. Sida serumah sama beperening pangan diri. Enda nemu nama kebuah aki Manang nya orang ke indu ke dasuh iya ngatung bangkai niang menti nyimpan iya ke dalam lungun. Ukai sida ke lelaki agi. Laban enti baka ngelama tu enti bisi orang rabat, orang nadai, selalu sida ke lelaki nanggung bangkai orang. Tang ke sekali tu. Aki Manang nyau ngasuh sida ke indu ngatung bangkai lalu nepu bangkai niang menti ke dalam lungun. Nyadi sida ke indu nadai ga mayuh jaku laban sida meda mua Aki Manang berupai irau. Udah bangkai tudah niang menti ditepu dalam lungun, nya baru sida ke laki mansang diasuh Aki Manang mantang lungun menti. Benung sida ke lelaki mantang lungun menti, dinga ada munyi indu manuk ngekuk ari dalam lungun. Pia mega munyi orang ngeramak lungun. Alai kita ngambi kain bini diri empu. Iya ke bujang enggau bala anak mit tama ke bilik diri empu anang pansut. Enti kita udah bulih kain lalu dikena kita nya sepemanjai kitai ke ngintu niang. Pia ku Akik Manang madah ngagai sida kelaki. Ninga munyi nya, ada bekesebal meh sida begigaka kain bini di rempu. Munya, ukai entu nyengala naga kain sida iya uchau. Kain tenun di re empu ke mayuh agi. Mutai ari tadi didegi tisi pun tiang lalu ditarit apai iya jari iya. Aram entua ngambai kain indai deh. Aku ka mai deh meda bekeni Akik Manang ngatur pemarai indu parai beranak ti deka bebalik baka tu. Pia ko apai mutik. Mutik nadai meri jaku semina ngauk ka jua jaku apai iya. Udah seduai iya bulih kain siti siku, seduai mapai pembelandak baru kulu ngelawa ake manang. Datai ba palan lungun niang menti, dinga tu bekerais seja munyi utai ngeramak ari dalam lungun. Enda ulih enda gegetak pala patung tudah mutik meda penyelai utai baka nya. Ucuk tu enda tau enda ditumbakka kitai sebedau kerebak tawas. Sebedau manuk engkukuk, enti enda pia kitai semenua tu tusah ila direga ucuk tu. Pia ku aki manah ngerah bala nembiak rumah panjai. Taja pan bisi ati ka ketawa meda pendiau sama diri baka Ian, Tang laban ti meda pendiau niang ti nyau ngeramak lungun ari dalam seraya ke munyi baka indu manuk ngangau ke anak. Enda tentu deka ketawa sida sebuat, iya uchau. Ninga ake manang munyi nya dia deh sida ke lelaki nadai mih jaku lalu bebai ngatung lungun niang menti. Buluh betung kira iya mesai pah lalu di suruk nyelepak kelalin tali ke dikena sida ngelalin lungun. Udah buluh nya tadi bela-bela sama pemanyai mua ari pala enggau. Kaki niang menti, sida pun belabuh deka ngesan. Tang meh utai ti nyelai ujung. Anang ke ka teranggat, begidu pun enda lungun menti nya tadi. Meda utai baka nya, uji sida ai baru ga sama ga baka ke dulu tadi, lalu enda teranggat lungun niang menti. Aki manang pun lalu angkat meda utai bangat ngai nyadi baka nya. Dari dulu kita pia ku ake maneng. Peda ake maneng lalu nyintai ilang sigi ke dikena iya belian. Peda ake maneng miau duku ilang iya ke kiba, biau iya ke kanan baka ke mantap utai muat ari atas lungun iya menti. Nadai ga guna kita nya sebayan ngachau ka mih anak uda, pia ku ake maneng bejaku kediri. Tembu ke kutap, iya pun ngasuh sida nguji ngangkat ke lungun nya baru. Serak tu nadai utai nanggul agi. Ukai nya berat tudah niang. Chalik-chalik ngapuk anak pendiau tudah tuai. Nama agi deh. Lantang meh ati sida meda lungun nya udah disan sida. Datai ba pendai, sida sebuat lalu manggaika lungun nya ba perau. Enda bangat nyamai sida mutik tu. Nganjung bangkai malam hari, petang tegaya muchuk. Munya uchu, semina ngena api kelita nya dikena orang rumah panjai. Ukai nya bangat terang iga ku kita uchu. Enti baka bisi jam baka ke diatu, urung iya pukul satu ngagai pukul dua pia meh maya nya uchu. Sida mutik nganjung bangkai ngena tiga buah perau. Lungun ba perau lumur dua begulai enggau ake manai. Mutek enggau apai iya ba perau lumur tiga. Perau lumur satu mai babi siku deka disayat lebuh ke niki ke bangkai nia ngagai pendam. Iya meh lungun tama perau dinga ada merurik munyi utai enggau kudik-kudik. Enda lama udah nya dinga leka ujan nelian baka ke diruruh. Jampat agi kitai mupuk pia ku ake manai. Nama agi deh. Bekayuh besual meh sida sebuat enggau naka penegah ngerumban ari ngaika kerebak tawas enggau ngaika manuk engkuku. Mansa lubuk bekayuh, mansa rantau bebatak ga sida sebuat. Benung ba rantau jalai dinga munyi utai ngekuk. Kiba kanan ai sungai. Ni ke munyi sebelah atas pala sida sebuat. Mutik ga getak aja meh ba perau bekerendut patung. Udah ga ari ujan, tambah ke antu ko lia ngachau sida iya. Nyadi antu ko lia ke didinga sida sepemanyai rantau jalai nya ko lia bukai ucok, ukai niang menti. Nyadi niang menti tu tadi agi ngeramak sereta ngekuk dalam lungun. Datai bepalan agih endur numbak ke niang menti. Ake manang lalu ngayang babi siko sebedau niki ke bangkai niang ke pendam. Munyi urang indu ketawa nya be ngeku na ibuh sebut nya bala uchu. Asai ke tisi sida sebuah. Tang mena ngachau sida iya. Nyangka kumbai sida indu bela indu unai uchu. Kati ku enda pia ari rumah panjai tadi sida sebuat bekain. Ngena kain bini dirempu tauka kain indai dirempu. Datai ba palan ti engkeman endur ngaga lubang. Sida sebuat pen berengkah numbat lubang. Laban tubuh ke mayuh. Besilih numbat lubang enda lama lubang pen tembu. Pendam niang menti enda begulai enggau orang bukai uchu jauh ari orang bukai. Udah lubang tembu, Akek Manang pen ngasuh sida nyimpan lungun ke dalam lubang. Benung sida ngangkat ke lungun niang menti. Enda mukai-mukai. Dinga ada munyi ke ditumit orang ari dalam lungun. Peda ada tekerebak tangkup lungun. Pia, udah tangkup lungun tekerebak, peda lungun ada bediri. Semua sida ke dia meda lungun nya bediri, bisi nya luput. Bisi nya rari enda bapai enda bindai. Dini enda baka nya deh uchu, niang menti udah Nya ruga bebalik nyadi antu ko Lea. Buak iya ga bauah terengkah ba kaki. Dilah iya nyerua datai ba tengan dada. Ngeli iya enda temu tunga agi. Ngeli iya enda temu ni bagi ngeli gam ni bagi ngeli penanya. Kukut iya panjai nyau begelung baka buah retak. Lungun ti bediri nya tadi ngam-ngam nunga munti ngau apai iya. Aki Manik nibuh sebuut ucuk. Baka diri sekaban lama enda betemu. Antu ku Lia Niang menti betunga mua enggau Aki Manik. Antu ku Lia Niang menti enda ke kebut semina dalam lungun aja. Meda utai bangat kelalu raya nyadi ba mua mata baka nya. Dia deh tudah tuai muntik ada rapas utai peda iya. Meda anak iya baka ti deka lupa. Buat apai muntik lalu nampal mua tudah tuai muntik ngujung ke anak nyadi lupu. Ujan kudik ribut bebiau balai. Enda ibuh sebut, ba tekasek aja dan kayu patah laban biau balai. Akik manang lalu bejaku, Ucuk menti, pemarai dek ukai salah sapa-sapa. Udah tikas pengidup dek naka nya aja begulai enggau kami beri Petara. Kati ko enggau? Mupuk madai ucau. Pia ko aki manang bejako betunga mua enggau antu ko lia niang menti. Tang niang agi baka tadi mimit enda mia kebut-kebut dalam lungun. Semina pendiau ia udah bebalik amat nyadi antu. Ku Lia dalam lungun ti benung bediri degi-degi nunga aki Manang. Enda lama udah nya, peda ada ditumpu aki Manang lungun menti peda. Ada rebah baka selama. Iya lalu ngangauka bala sida ke bisi dia ngelalin lungun niang menti ngena randau. Aki Manang lalu ngambi bata ridan umbas iya pemayuh. Iya lalu nikauka duri ridan ngagai lubang penam. Udah nya, sida sebuat lalu ngalihka lungur niang menti tekalih lalu disimpan sida dalam lubang. Udah nya, sida pen ngelamun lubang. Tang meh, sekali da agi Aki Manang ngerintaika duri ridan ba atas tanah ti udah dilamun nya tadi. Aki Manang mega ngasuh bala iya melah bulu betung lalu ngasuh sida ngelanchum laban deka diujak ngelingi pendam niang menti gaga baka pagar buluh tajam. Tang diujak tunsang sebedau sida bekejang pulai aki manah ngasuh semua orang ti ba pendam nya mandi dulu. Temu semua sida pen deka mulai kediri. Sebedau sida iya bekejang ari pendam, sida sebuat ninga niang menti nyabai. Munyi sabek nih amun tita silu ilu sabek tu dah tuai. Enda berasai beteritik ai mata sida sebuat ngenang nasib tudah menti ti agi biak parai beranak. Kitai nikal baru ucuk ngagai nama kebuah ucuk menti kitai nya tau parai lebuh iya beranak. Baka tu ku jerita iya ucuk. Ucuk menti parai ketegal menawa. Nemu utai menawa kita ucuk. Enti bini ngandung kita ke laki nya ucuk mayuh amai penti. Bepenti ke bini kita ti benur ribat. Enda tau enda nya ucuk. Enda alah dilansa ini ditu nya ucuk. Maya tudah ucuk menti benur ribat. Laki iya ijau ngumba ga enggai enda ngemagaska diri enggau orang malau perau. Nya meh kebuah pemarai niang ucuk menti ti bebalik nyadi yantu uko Lil. Nama utai ke dipantap aki Manang maya lungun enda alah angkat ucuk? Baka tu cerita aki Manang sepengudah ulit endu menti di ketas. Ba atas lungun niang menti bisi sebelas iko antu sebayan. Ni ke nadai dagu, ni ke nadai leka mata, Ni ke nadai pala nyau tingki iya. Ni ke udah buut semina tinggal rangkah tulang aja. Nya ngutai ke dibiau ake manang ngena duku ilang iya tadi ucok. Dini enda berat sida iya nai ucok. Dua belas iko sida engkaum niang menti. Dini meh nya alasan sida ake manang sebuat. Nyadi ucok, sukut lalau pengidup ba jerita kitai ke sekali tu.